Э, күп кенә интервьюда син һәрвакыт мин бәләкәй чагымда ук инде стена радиосын тыңлап э, әле сөйләшә белмәсәм дә диярлек гармун тотып әбиемә җырлап э, әбинең ятам дип әйтәйең аның тарихы да шулай әти шормада канапә итеп утырганда Мин кырыенда бер өч яшем булды микән, мин кырыенда нәрсәдер уйнап йөргәндә, өй түшәме белән веранда түшәм арасы где-то бер метр ярым, шуннан егылып төшкәнмен. Бу мин нинди нәрсә генә нишләтим соң инде, нәрсә белән генә моны тынычландырырга, мин шундый шук бит инде теге сәхнәдә генә мин шундый. Иске гармун яткан булган шунда, тальян гармуны, каян шунда. чорма да инде. Шуны алган да, тоттырган да инде, уйнатып күрсәткән, менә шулай итсәң тавышы чыга дип. Шуннан үзем дә эшлим дә, үзем дә теге нидә бит инде транзистор дип атыйк инде теге радиода э, безнең татар концерты бара, кемнәрдер җырлый. И что-то ишетәм ди, син шунда ди җырлаучының җырын ди уйнамакчы булып нәрсәдер ди. Канам палкаларымны ташладым да, сиңа гармун уйнарга өйрәтә башладым ди. Шулай башланган минем. Минем бит э, Соклангыч. Әйе, музыкаль гаиләдә миңа берсе дә каршы килмәде, Аллага шөкер, теге артист булырга хыялланам дигән. Раяз, менә кара син, менә мин сәхнәдә генә мондый дидең, имә. Димәк, синең сәхнә образың чын Раяздан аерыла. Әлбәттә, аерыла. Бар инде ул тормышта да ул Раяз бар. Менә хәзер дә ул шундый татарча сөйләшеп. Ә менә сәхнәдә нинди Раязны без беркайчан да күрә алмаячакбыз? Менә бу соравыңа җавап бирмим. Шуңа күрә. Бу бу Раязны беләләр, бу Раязны белә аның хатыны, йә туганнары, балалары күрергә мөмкин. Минем дә күргәнем хәтта. Синең дә бар инде булмас инде. Без синең белән бик якын. Менә концертка күчеп сорауны бәйлисе килә. Менә шул чорма башыннан инде әти мавыктырып гармун тоттырган Э, бу бала инде әрәм булмасын дигән әйбер бит бер караганда әйме тик утырсын дигәннән чыккан әйбер бит бер караганда әйе әйе менә менә шул инде әти э, инде эш эшләгәндә э, уйламыйча нитмичә тоттырылган гармуннан алып бүгенге көндә татарстанның атказангы булган раяз җырчы раяз арасында булган вакыйгалар эчендә сине нәрсә сагындыра беренчедән сагындырудан башлап менә ул Шуннан иңдерелә башлаган, сендерелә. Теге мин кичә футболист, бүген җырчыга әйләндем түгел, артистка әйләндем түгел. Ә ул менә шуннан сендерелеп, үсеп-үсеп, әкрен генә атлап, атлап, атлап, менә сезнең каршыгызда бүген менә миллионлаган тамашачы каршында утырам, Аллага шөкер. Аларның да горурлыгы дип әйтәм. Нәрсә сагындыра? Әби мәрхүмә сагындыра бик. Урыны җмахта булсын, быел биш ел була аның киткәненә. Менә аның да шул Менә минем татар җырларына, мин әйтәм инде, моңлы җырларга хирыслык, мәхәббәт менә күбрәк әбидән сеңгәндер дип әйтим. Чөнки әти-әни эштә, мин балалар бакчасына йөрергә яратмадым гомердә. Йөрмәдем дә, мин аны көчләп кенә аннары гына җибәрделәр, сине мәктәпкә алмыйлар анда. Ахырдан теге сумка салар иде. Әйе. Шул сумканы булмаса мәктәпкә җибәрми, ә мәктәпкә барасы килгән минем, видимо. Менә шул әбинең үзе ризык пешергәндә, шул ук Шукраязны тынычландырырга, табуреткага утыртып, гармунны, улым, ал әле, әйдә менә бу җырны, теге, Туган якның тын җилләре истә һаман да истә. Менә шуларны җырлый-җырлый, ә мин шуны уйнарга тырышып, менә шулар сагындыра. Беләсезме, Раяз гадәттә безнең җырламый эфирда, ә менә бүген җырлый башлады. Нәрсә булды, Раяз? Яз! Раяз! Йо, әбигә карата хәтигә. Ул бит үзе дә уйламастан, без дә сорамастан искә төшереп, сагындырып искә төшергән мизгелләр һәм алар беркайчан да онытылмый. Без машинада барганда Раяз сине тыңлыйбыз. Ә син машинада кемне тыңлыйсың? Кем белән илһамланасың? Мин үземнең кәефемә теге карата, минем галәмәт Плейлист дигән нәрсәдә анда кем генә юк, анда рэперлардан алып бачеллиларга хәтле бар. Шуңа күрә менә моннан алып монда хәтле теге берсен дә өстә аска диапазон киң. Әйе, анда слимнан алып, теге LG-дан алып бачелли, анда ниләргә хәтле поворотчыларга. Классикага. Әйе, бөтен нәрсә дә бар. Чөнки мин теге гади тыңлаучы буларак, бөтен рухи ризык белән дә тукланырга тырышам. Ә, Алла бирсә, 17 мартта Сара Садыйкова концертлар залында башкарачак җырыңа әле билгеләдегезме? Ә, мин билгеләдем, ләкин икеләнеп торам әле менә кайсыларын җырларга микән дип. Анда шул ук әби мәрхүмә өйрәтеп калдырган без аны Илхам Шакировның 70 еллык юбилеена әзерләгән идек. Йөр син безнең урамнарда дигән җыры белән Берсе менә Карлыган кара буламы, Зәңгәр күлмәк буламы, менә шуларның ик, шулар ике җырның менә шуларның икесен, менә берсен инде беләм, йөрсин безнең. Менә икенчесен әле уйлыйм. Һәм ниһаять, ел саен син үзеңнең концертыңа нишләптер һәрвакыт яз да куясың. Бүләк, хатын-кызларга бүләк. Бу нәрсә белән бәйле? Хәзер беренче тәкъдимен үзем дә әйтеп китәм. Сине мәхәббәт җырчысы дип атыйлар еш кына. Син моның белән килешәсеңме? Һәм икенчедән, чыннан да яз тәэсир итәме, сиңа көч бирәме? Һәм өченчедән, чыннан да бу хатын-кызларга бүләк. Мәхәббәт җырчысы дип инде шуннан романтик җырчы дип кереп калды да ул шул. Миңа үземә дә ошый ул. Мин яратам, чөнки мәхәббәт иң төп хис дип уйлыйм мин аны. Ул төрле мәхәббәтнең төрле бит инде аның теге агымнары бар. Шуңа күрә мин инде күбрәк теге хатын-кызларга булган мәхәббәт, хөрмәт, менә шул турында ул әниләрме ул, яраткан кешеңме ул? Серле генә әйтеп яратып йөргән кешеме, шыпырт кына теге. Хәзер бит күбрәк текстлар Мин сине яратам, әйдә киттек синең белән. Шулай, шулай булса. Ә мин яратам. Мин әйтмичә булдыра алмадым. Әй, мин әле ничектер менә шундый э, теге матур итер теге э, шундый тасвирлаулар белән, эпитетлар белән язылган матур шундый э, текстлар эләксә, шундый рәхәт инде. Менә миңа шул шундыйлар. Бәлки заманга туры да килмидер, ләкин аларны бит Әле теге заманга туры килдем дә, шулай гына түгел, менә аларны онытмаска дип уйлыйм мин, менә шундый. Менә шулай хәзер эпитетлы сүзләр кулланып, безнең хатын-кызларыбызны 8 март якынлаша бит инде, бәйрәм белән котлый аласыңмы? Миңа калса, бик күп тамашачыларыбыз хәзер синнән котлау сүзләре көтә. Үзенең котлап торасы килде, үзенең шуны сорый. Әлбәттә, беренче исәптән инде сине һәм режиссерларны, кемнәр анда безнең экраннар аша гына түгел әле менә операторский да күреп утыра бөтен бөтен бөтен хатын кызларны котлыйм бу матур бәйрәм белән чөнки аллаһ тәгалә сезне безгә менә рәхәтләндереп тирән сулыш алып яшәр өчен яраткандыр бик яратам бик хөрмәт итәм чынлап та сез безнең тормышыбызның бизәге дип аны тик мәгәнә әйтмиләр сезнең турында күпме җырлар күпме балладалар күпме әсәрләр сезнең аркада күпме сугышлар чыккан аның барысы да билгеле Һәм сез моңа лаек. Без сезне бик яратабыз һәм сезнең өчен дип яшибез. Ир-ат бөтен эшен дә хатын-кызлар өчен эшли. Ул менә бүгенге әңгәмәдә генә искә төшсәк тә, әби, әни, хатын, әлбәттә, бала да. Ә, шуңа күрә ә, яз бәйрәмендә син ә, гаиләңдәге кызларыңа нинди чәчәк бүләк итергә яратасың? Минем Люция ярата ә, ләлә чәчәкләре, сары төстә. Теге кемдер әйтә, теге сәмәле сары чәчәк, барыбер ялгыз калдым. Юк, менә минем э, Люция сары ләлә тюльпан чәчәкләре ярата. Э, Кызым э, әле андый ни юк кызым аны исә бүләк. Өстәвенә әле ул ж- чәчәкләрне чәчәк бәйләмнәре бүләк Әлбәттә итәм инде. дип җырлап тапшырсаң. Менә бу сары чәчәкләр нәрсәне аңлата икән. Хәзер видеоязма карап китәбез. Ә, Синең белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Кунакка